Ji pencereya min Özgü Kaya, Dilan Karaman. Pirs ev e, çi eleqa lîstikvana Tirk Özgü Kaya û keça Kurd Dilan Karaman heye? Yek ji Stenbolê ye ya din ji Wanê ye. Erê, çi eleqa wan heye? Belkî jî tu eleqa wan bi hev tune ye jî. Lê ez jî weke her kesî ji pencereya xwe dinivîsînim û pêşniyaz ew e, û heta dawî hûn vê nivîsê godar bikin. Televîzyon, maç, rêzefîlm. Ez zêde ne hez kiriye televîzyonê me lê tiştên tê de temaşe dikim jî bi taybetî hildibijêrim. Ji bilî maçên Amedsporê qet li maçên futbola Tirkiyê temaşe nakim. Lê maçên Premier Lîgê her hefte temaşe dikim. Bi vî awayê di televîzyonê de her sal gelek rêzefîlmên tirkî têne belavkirin. Ez li wan temaşe nakim lê nizanim çima. Bûye xuyek her sal tenê yekî hildibijêrim lê temaşe dikim. Îsal ji nava wana Rêzefîlmê Cennetîn Çocukları yanî Zarokên Cennetê, Cinnet, navê jinekî ye di wê manê de yanî ne cinneta ku em dizanin ne behiştê yanî cinnet jinek e Zarokên Cennetê min ew rêzefîlm hilbijart lê temaşe dikim. Kêfa min ji vî rêzefîlmê re hat. Ev Ozgû Kaya ya ku niha meseleya me ye li vir derdikeve holê. Ozgû Kaya ji Stenbolê ye, yek ji serlîstikvanên sereke ê vê rêzefîlmê ye. Keçikek nazik e, devli ken e, di rêzefîlmê de rola doktoreke niyetbaş dane wê. Bi nazenînî dikene. Yanî alîkarî dide însanan. Bi qasî ku min li vîdeoya wê ên derveyî rêzefîlmê jî temaşe kirine, li nava jiyanê jî bi vî awayî ye. Kesekî devli ken e, pozîtîf e. Bi rastî ez dema jinek dibînim ku dikene, Çi bi dengekî bilind, çi nizm, gelek kêfa min jê re tê. Dema jinek dikene, dinya hinek din xweşiktir dibe. Derdor hinek din ronî dibe, pozîtîf dibe. Pozîtîvîsm hinek din atmosferê dadigire. Lewma jî gelekî kêfa min ji vê Ozgû Kaya re, ji kena wê ya li nava rêzefîlmê û ji kena wê ya li nava jiyanê re hat. Loma jî perçiyekê vê nivîsê ew e. Civata me kenê ji bo jinan eyb dibîne. Ev aliyekî madalyonê bû. Em niha jî derbasî aliyê din yê madalyonê bibin. Ez ji erdnîgariyekî wisa hatime ku li wir jin nedikeniyan. Newêribûm bikenim. Ez ji nava civakekî wisa hatime ku ji bo jinan kenê eyb dibîne. Mixabin civata me wisa bû. Dema jinek devlikem bû, bi dengek bilind dikeniya, eyb e digotin jê re. Lê dema mêrek bi dengek bilind dikeniya nedibû eyb jê re. Ez û gelek kesên wekî min li ser erdnîgariyeke bi vî rengî bilind bûn. Di çil pêncî salên dawiyê de li beşek mezin ya erdnîgariya ez jê hatime, ev yek heta asteyekî guherî. Lê em niha dibînin gelek pirsgirêkên me hene. Yek ji van pirsgirêkan jî xwekuştin e. Întihar e. Yanê bawekî kuştina mirovan, kuştina jinan, kuştina zarokan e. Çawa ku kêfa min ji Ozgû Kaya re tê yan jî dihat, ez ewqas jî ji bo devlikeneke din ji bo Dîlan Karamanê êşiyam. Dîlan Karaman rojnameger bû, şêwirmenda siyasî bû. Di nava Tevgera Jina Azad, TJA'yê de dixebitî. Elbet ji nêz ve min ew nas nekiriye lê ji fotoyê wê em dibînin ku kesekê devlikem bû. Dîlan Karaman yanzdê meha borî, meha yanzdan, sala du hezar û bîst û pêncan yanê meha mijdarê xwe kuşt. Întihar kiriye. Li gorî agahiya ku hatiye belavkirin wisa tê gotin lê em bi naveroka meselê hê jî tam nizanin. Roja bîst û heştê Mijdarê jî mir. Lê mirina wê bîst û heştê Mehê hate îlankirin. Êşeke mezin e. Jinekê wisa zana, jinekê li nava tevgerê çawa radibe întihar dike? Çawa mumkun e rabe jiyana xwe ji dest bide bi riza dilê xwe? Meseleyekî gelekî giran e ku jinek devliken rabe qesta canê xwe bike û xwe bikuje. Dibêje Cemîl Oğuz werin em çend pirsan bikin li ser jinan. Di rewşeke wisa de, di şexsê kesek wekî Dîlan Kahramanê de gelek pirs têne bîra mirovan. Gelo kî bû sebeb ku ew ber bi întiharê ve çû? Dibêje gelo tevgera te jî ya wisa ciyekî asteng e ku kesekî li nava wê jî nikare li ber xwe bide, xwe bide jiyîn. Gelo te jî ya wisa ciyek e ku banga ji bo azadiya jinan dike lê nikare guh bide dengê jinekî li wê godar bike wê û pirsgirêkê wê hîs bike, birîna wê derman bike. Gelo kesekê yan jî kesêk ku Dîlan Karaman here derdê xwe jê re bêje, êşa xwe, pirsgirêkê xwe pê re parve bike û ew bi hev re birîna wê derman bikin tune bû di nava wê tevgerê de yan jî derdora wê? Bersiva van pirsan gelek pirsên din nîşan dide birîna civaka me gelekî giran e. Wisa dixuyê ku ew civaka ku berê digot eyb e û nedihîşt jinek bi dengekî bilind bikene, hê jî neguheriye. Belkî jî mesela me ev e. Ji bo ku dîlanên din nemirin, ji bo ku jinên din ne di gotinê de bi rastî jî bikaribin bibin hevpar, heval, hogirê mêran divê tiştên din bêne kirin. Ha, meseleya tekîliya rast a mêr û jina meseleyekî dûr û dirêj e. Lê axir di mînaka me ya îro de me dît, em dibînin hê pirsgirêka me gelekî giran e. Eger em devê nivîsê bigirin, ez mirovekî wisa me ku dibêje Cemîl Oğuz, belkî zêde nikarim tiştekî bikim, lê kesên wekî Dîlan Karamanê hebin li jiyanê û li min bigerin, ez dikarin li wan godarî bikim, heta ji min bê dikarim alîkariya wan bikim, wekî bavê keçikan, bila ev jî weke notek be li vê derê. Û salekî din diqede, salek din wê were, bila hemû jinên me ê derdora me bikaribin baweyekî azad wekî Ozgû Kaya bikenin. Kêfê ji jiyanê bigirin. Bila jinên me wekî Dîlan Karamanê nemirin. Ma ev tiştekî zêde ye em dixwazin.